تەماشەبانێن هێژا بەیانی باش هەردەم هەوڵدایە کۆ ئیدی دەرباسی ناڤێ ئەو کێشەیەن کۆمەڵاتیە جڤاکیژی ببە چد ناڤ ماڵی دەبێت چد ناڤ هەفاڵان دەبە بگشتی ئەم سەروان بابەتە ژێڕا دوەسن وێ جاری مبێن بەحسا بابەتەکە گرنگ

چێ دبا و چارەسەریاێ گشتی چیە؟ ئەندە سەر ڤی بابەتێ راوەستن گەل مێڤانێمە گەلەک برێز نزار گیزالی ئەو ژی مامۆستاێ زانکۆیە و پسپۆرێ دەرونیە لە ستۆدیۆ مارا حازرە دکتۆر تو بخێر هاتی سبهاتە بخێر بە. سپاس بۆ ئێوەش زۆر سپاس زۆر سپاس بەیانی ئێوە سەرەتای پرۆسی هاوسەرگیری و کەین مامۆستا زۆر کەس زۆر جار دوو کەس بە ئارەزوو یەکتر یەکتر هەڵدەبژێرن بەڵام دوای تێپەڕبوونی چەند مانگێک ڕەنگە هێندە لێک بێزار بوون کە ڕەنگە باوەڕ نەکەی کە ئەوانەی تریان خۆشویستەوە کارەکەی بۆچی دەگەڕێتەوە تابەتی لە کۆمەڵگەی ڕۆژهڵاتی بەڵێ خۆی تاکیدکردنەوە لەسەر قسەی ئەو خاتونە بەڕێزە پێویستە پێشوەختە لە هەر دەربارەی تەوەری بەرنمەکە ئەوە یەک لای بکەینەوە ئایا بەچی دەگوترێتن فتری یەکەمی زەواج بەخۆی زۆرینەی توێژینەوەکان، توێژینەوە جیهانییەکان و توێژەرەکان لەسەر ئەوە کۆکن کە لە یەکەم ڕۆژ تا پێنج ساڵە بە فترەی یەکەمی زەواج دادەندرێت و جگە لەوە دێنەوە سەر پرسیارەکەی تۆ لەبەرچی دوو کەس دوای ماوەیەکی کورت جاری وهەیە دوای چەند هەفتەیەک جاری وا هەیە چەند مانگێک و ئەندێک جاریش لە دوای یەک دوو ساڵ کێشە و گرفت و ڕوبەڕووی کۆمەڵک شت دەبنەوە تاوان خاڵەکان ئەوەندە زۆرن ئەوەندە زۆرن ئەوانەی کە هۆکارن لە بۆ ئەوەی ئەو پرۆسەیە لە بیدایەتیدا وەکو پێویست نەبی یاخود بەڵام بە دەست پێ بکەین هیوادارم کاتی ئەوان هەبیت کە بتوانین تۆزێک شی بکەینەوە سەرەتا لەبەرەوەی ئەو بابەتە زیاتر دەکرێت لایەنی کۆمەڵایەتیشی لەگەر تێکەر بکرێت بەڵام من هەوڵ دەدەم لە مەجای پسپۆڕیەکەی خۆم لە ڕووی دەروونی تۆزێک تیژی بخینە سەر بابەتەکان و هەڵوەستەی لەسەر بکەین خۆی کە دوو کەس بێکەوە ژیان پێک دەهێنن ئێستا خۆم خۆت ئەو بەڕێزە هەمومان کەسایەتیمان جیاوازە لەوەی لەگەڵ یەکەکی دیکە. کەسایەتی جیاوازی لە کەسایەتی چۆن چۆنیە شتێک هەیە لە کەسایەتی پێی دەرێن تایپی کەسایەتی یان چەشنی کەسایەتی کەواتە تایپی کەسایەت هێر یەکەمان کە وردی دەکەینەوە لە چەند سیماتێک پێکاتە سیماتواتە پێکاتە توخمەکانی ئەو کەسە ئەو کۆمەڵە توخمانە بێکەوە کۆ بکەوە کەسایەتیەکی لێ دێتە بەرهەم کەسایەتی تەواوی لێ دێتە بەرهەم دوو کەسی جیاواز کە بەیەکەوە دەڕۆنە ناو پرۆسەیەکی جیاواز کەواتە لێرە هەردوو کەسەکە لە بۆی هەیە بەریەککەوتن دروست ببێ هۆکاری بەریەککەوتنەکان لە کوێە ئەو هۆکارانە طبعاان حالەتێکی زۆر گرنگ هەیە کە زۆر جار هەم ڕاگەیان نەکان هەم کەسەکان بە شەرمەوە قسەی لەسەر دەکەن. بابەتەکە و ئەو لەیەکتری تێنەگەیشتنە زۆر جار لە بۆی هەیە لە شەوی یەکەمەوە ڕوو بدات. سەر هەڵبدا لەوێوە. لە شەوی یەکەمەوە. شەوی یەکەم لە ناو کوردەواری زۆر ناوی لە بۆ زۆر ناو و موستەڵەحات و دەستەواژەی لە بۆ بەکار دەینن. بەنموونە شەوی سووری پێ دەڵێن، هەندێکی دیکە پێی دەڵێن شەوی بووکێنی، شەوی زاوایەتی و. تا دوایی کۆمەڵێک دەستەواژە هەیە کۆمەڵێک ناویان لە بۆی دانێ نەبوونی زانیاری و نەبوونی هۆشیاری و نەبوونی ڕۆشنبیری لە یەکەم شەوی زەواجدا لە یەکەم زەواج لە بۆی هەیە کۆمەڵێک هێدمەی دەرونی کۆمەڵێک سەدمەی دەرونی لە بۆ ئەو کەسە دروست بکات دەیان خاتون هاتووە بە تایبەتی لە بۆ مینە هۆکارەکە لە بۆ کوێ دەگەڕێتەوە جاری وا هەیە مینەکە ئامادەسازی نەکردووە لە بۆ ئەوی ئایا چی بکات چۆن چۆنی مامەڵە لەگەر ئەو جۆرەشەوە بکات پیاوەکەش بە پێی بۆچوونی خۆ یان بەپی بۆچوونی هەڵا هاتووە مامەڵی لەگەر کردووە جاری وای کارگەیشتوتەوەی وای زانی وە کەسەکە دەست درێژی دەکرێتە سەر لەو شەوە کە پەیوەندیەکی شەرعی ئاسایی بۆ لە نێوان دوو کەسدا. ئەوە یەک لە هۆکارەکانە ئەگەر بە باشی مامەڵەی لە گەڵ نەکرێ و ئەگەر وەکو پێویست و بەو شێوازەی کە ئەوجا وەش ئێستا دەکرێ بڵێین هۆکارەکان چیە کەوا مامەڵە لە گەرەوە ناکرێ ئەوە دەستپێکێکی زۆر خراپ لێرە دەست پێ دەکات. مامۆستا دەبێتە عوقدەیەک لە ناو دڵیدا بە تایبەتی خانمەکە کە بەڵێ بێگومان زۆر جارەکان ڕقی لە پیاوەکەی دەبێت. بەڵێ هەیە تووشی کێشەی ساردی سۆزی بووە یەعنی لە ڕووی هەست و سۆزەوە سارد و سڕی لەلاوە دروست بووە. هەیە تووشی لایەنی لە مەسئەلە جووتبوونەکەدا لە کاتی مەسئەلەی سێکسی تووشی ساردی بووە، هۆکارەکەی تووشی کۆمەڵێک گرێی دەروونی بووە، هۆکارەکەی خراپ مامەڵەکردن و نەزانین بووە لە یەکەم شەوی زەواجدا. هۆکاری دیکەمان هەیە لێرە کە دوو کەس دێن بەیەکەوە دەڕۆنە ناو ئەو پڕۆسەیە سەرەتا هەریەکە و لە ژینگەیەکی جیاواز هاتیە زۆر جار پێی دەڵێن ڕۆژەکانی یەکەمی زەوات ڕۆژەکانی لابردن و دوورکەوتنەوەی ماسکە ئەو قینەعی کە پێشتر دایان نابوو لەو ڕۆژە بە دیار دەکەوێت بڵێ بڵێ لەبەرەوەی هۆکاری هەرە گەورە ئەوە بووە لە کاتی فتری دەستگیرانداری کە ئێستا ئەو مستەلەحە زۆر بەکاردێن سەرپرایزی لە بۆی دروست کردووە و لە کۆمەڵێک دیاری و کۆمەڵک گوڵ و نازانم چی و چش کە دێتە ئەو شتە نامێنێ بەرەبەرە کاڵ دەویتەوە هەردووشە مەژغول دەبن ئەوجە لێرە ئەوە ئەو ئەو هۆکارە و جاری وا هەیە ئاخر حاڵەتەکان هەن وەکو گوتم هێندە زۆرن کە وا دەکەن کە ناکرێ بیانگشتێنین بەڵام ئەوە دیارترینیانن بەڵێ حاڵەتێکی دیکەمان هەیە لێرە کە ئەو ئەوە بە دەردەکەویتن هەریەکە و لە ژینگەیە کاتی ڕەنگە جیاوازتر بە هەریەکە و هەوڵ دەدا لە سەرەتادا خۆی بسەلمێنێت کەسایەتی خۆی نیشانی ئەوەی بەرامبەر بدە لایەنێکی دیکە کە زۆر زۆر گرنگە ئەوەیە کە هەردوو لایەن وەکو پێویست خۆیان لە بۆ بەرپرسیاریەتی ئامادە نەکردوە یانی وایان زانیە بەس دیوە جوانەکە و دیوە ئەوەی زەواج وایە و خۆشە و ژیان بەڵێ ئەخرێسەگەر یعنی هیوادارم زیاتر هەڵوەستە لەسەر مەسئلەی کاریگەری تۆرە کۆمەڵایەتەکان لەسەر ئەو پرۆسێ و زۆر جار تێکدانی و بەرەو ئاراستەیەکی نەرێنی و خراپ بردننی بەڵام لێرە کە دیێت تووشی ئەو واقعەکە جیاوازە لەوەی کە وا خۆیان لە بۆی ئامادە کردووە یان جاری وهەیە هەردوو لایەنەکە هەم پیاوەکە هەم ئافرەتەکە لەوە تێناگەن کە ئایا مافەکانی مافەکانی چییە لەو پرۆسێدا لە هەمان کاتدا جگە لە مافەکان ئەرکەکانیش چییە ئەو ئەرکانەی کە هەیە حاڵەتەکی دیکەمان هەیە کە زۆر جار بە داخەوە هەڵە بە هەڵە چارەسەر کردن چۆن چۆنی هەڵە بە هەڵە چارەسەر کردن گوێبیست بووینە زۆر جار وا بەرجێمان کەوتی عیلەک دەرێتن وڵە لە بۆی کوڕەکەمان یان کوڕە لاسارەکەمان چارە سەر بکەین و بیگەڕێنینەوە وای لێ بکەین دابنیشی با بە دوای ژنێکی باشی لە بۆ بگەڕین ئائیلەی خاتونەکە چ دەڵێن وەڵا بە دوای کوڕەکی باش دەگەڕین لە بۆ ئەوەی کە کچەکەی خۆمانی بدەینێ کەواتە بزانە ها هەردوولا باس چ دەکەن بە دوای باشیدا دەگەڕێن بەڵام لە واقعدا عائلەکەی ئەولاتر کوڕەکەیان وەکو پێویست نەبوو جاری وە هەبوو هەرە پاس بووە درێتن وڵە با بگەڕین ئافرەتێکی باشی لە بۆ بدۆزینەوە کە لێرە مەسئلەکە چییە ناکرێ من کەسێکی هەرە پاس تەنیا بەوەی بێم و کچێکی لە بۆ مارە ببڕم و زەواز بکاتن ئەوە وامان لێ کرد مامۆستا زیاتر دای لەسەر ئاساس بمرکێنینەوە تەجروبە هەبوو ڕەنگە چەند جارێک ئەوە سەرکەوتوو بێ بەڵام بە گشتی ئێ، شتێکی زانستی ئەخر نییە کە ئەگەر کوڕێک خراپ بێت با بڵێن دەستەمەوە نەبێ یاخود لە دە- دەرەوە نەیەتەوە وەکو بە خێزانێک خێزانێکی بە بنێ ئەوە ڕاستە ڕێ بێت و بتوانێت کار بکات ئەمە چ پێورێکی زانستی هەیە مامۆستا ناخر خۆی مەوزوعەکە چییە؟ مەوزوعەکە وایە عەلە ئەساس هەر مرۆڤ وایە مرۆڤ بەڵێ. کە سەرقاڵ بوو کە تەرکیزی خستە سەر شتەک شتەچکەی لەبیر دەچی کە هەر یەکێک لە خۆمان، هەر یەکێک لە ئێمەدا، ئەگەر هاتوو سەرقاڵ بووین بە شتەکی دیکە، بەرپرسیاریتیەکی کەمان کەوتە ئەستۆ، ئۆتۆماتیکییەن یاخود بڵێین ڕاستەوخۆ شتێکی دیکە لە بیر دەکەین. بەڵێ بۆیە سەرقاڵ دەبێت، ئەگەر نا هەر سیفاتەکانی تردا دەمێنێتەوە. مەوزوعەکە سەرقاڵکردنیتی بە بابەتێکی دیکە. وەکو گوتم هەڵە بە هەڵە چارەسەر ناکرێ کە دەرین هەڵە بە هەڵە چارەسەر ناکرێ حاڵاتی دیکەمان هەیە لەو لایەنە کە بینیومانە جاری وە هەیە هەر لە بیداەتی پرۆسەکە لە چەند ڕۆژی یەکەمدا ئەرقەلەی تێکەوتوە کێشەی تێکەوتوە بەربەست دروست بۆ کۆمەڵک مەشاکل دێن هەوڵی چ دەدەن دێن هەوڵی چ دەدەن ئەو عائلەیە خێزانەکەیان دیێن نەسیحەت و ئامۆژگاری ئەو کچە دەکەن دەڵێن هەوڵدە منداڵێک پەیدا کە بیبەسەوە تاوان لێرە لێرە کێشەکە زۆر گەورەتر دەکەن گوایە لە بەرەوەی ئەو کوڕە لە گەڵی باش نەبووە بەڵام ئەگەر منداڵەکات ها لێرە وەکو ئەوەیە هەموو هەوڵێک دەدەی هەموو شکەوڵەکانت دەخێگەر بەس ئەو پرۆسێ سەرکەوتوی بەڵام پرۆسەکە لە ئەساسدا پرۆسێکی گونجاو نەبووە. حاڵەتی دیکەمان هەیە کە بەڕاستی جێگای مەترسییە و زۆر ئەوەیە نەبوونی سەربەخۆیی ئابووری. کە دوو کەس دەڕۆنە ناو پرۆسەی زەواج سەربەخۆیەکی ئەوتۆی ئابووریان نییە نەبوونی سەربەخۆیەکی ئەوتۆ لێرە کە قسەی لەسەر دەکەین بەنمونە قسەیەکی زۆر باو و زۆر هەڵە هەیە دەڵێ هەر چۆن بیتن بە خۆشەویستیەکە دەژین کاکە جان کەس بە نان و خۆشەویستی ناتوانیتن ژیان بکە کەس بە نان و خۆشەویستی ناژیێ چۆن چۆنیە ئەوەل جار وا دەڵێن جاری وا هەیە هەردووچان زۆر منداڵن زۆر تەمەنیان بچووکە لە خوار تەمەنی یاساییش دانا بەڵام دەرێن وا دەکەین یڵە لە ماڵی خۆماندایان دەنین و شوێنیان لە بۆ دەکەینەوە وا دەکەین لێرە کۆمەڵک گرفت ڕوودەدا دوای ئەو حەزەی کە لە لایان رە بۆ یان ئارەزوو بووە، کە ئارەزووەکە بە بنبەست گەیشت تەواو بوو، یەکسەر دێن لە بۆ قۆناغی دیکە، ماڵی فلانە و شتیان هەیە، ئەی دەبی ئەمەش هەمان بی. فلانە کەس وایە، دەبی وا بی. ئەوجە لێرە کێشەکان بەرە بەرە بەڵێ. گەورە دەبن. ئەوەی کە هەم لە زمنی لە چوارچێوەی ئەو مەترسییە،

تۆزێک ڕوە و ژوور دەڕواتن ڕوە و سەرەوە دەڕوات دووچاری جۆرێک لە دڵە ڕاوچی کۆمەڵایەتی دەبی بەوەی کە دەڕۆمە ناو تەمەنێک ویدی خەڵکی ئمە دائیمەن پیان وایە دەبێ ئافرەتەکە گچکەتر بێ بەڵام لەت ینی پێوەرەکان لە زۆر شوێنان لە 28 تا سی ساڵی لە بۆ ڕەگەزی نێرینە مامۆستا بەراوردکردن بە هەندێک کەسایەتی نوێ فیلمەکان یاخود دراماکەن و چ کاریگەریەکی هەیە زۆر جار زۆربەی کێشەکان لەسەر ئەوە دروست دەبێت وا دەزانن هەموو کەسێک لەم ژیانە دەژی بە تایبەتی ئەو دراما تورکی و هندی یاخود ئەو کۆریانە کە پەخش دەکرێت لە کەناڵەکاندا. خۆی مەسەلەی لاسایی کردنەوە لە هەر شتێکدا شتێکی زۆر نەگونجاوە لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی ئێستا ئەمە دەبینین ئەو کەسەی کە زۆر جار لە ئەوەیەک دەردەکەویت با بڵێین لە شاشەی تیڤی بەڵێ یان ئێستا خۆت بەوەی کە ئێستا دەری دەکەوی ژیانی واقعی جیاوازترە لەوەی کە ئێستا بێگومان. بەرامبەر کامیرەکەی بەڵام ئەگەر یەکێک بێت و لاسایی خۆت بکاتەوە وەکو کەسێک وەکو پێشکەشکارێک لاسایت بکاتەوە ئەو نازانی دیوی دوای ئەو دەرکەوتنەت لە شاشە بە چ شێوازێکە بە هەمان شێوە لە مەسئلەی مسلسلەکە مسلسلەکان تەوان بە تایبەتی ئەوانەی کە ماوەیەک بە بێ بەرنامە و بە بێت چاودێری کۆمەڵێکی زۆر زۆری دراما بیانیەکان خزێنرانە نێو ماڵی هەمومان بینیمان ئەو گرفتانەی کە سەری هەڵدایان ئەوانەی کە دروست بووە لەوێ کێشەی زۆر گەورە بوون یەک لەوانە مەسئلەن کە ژیان بەس ئەوەیە کە زەواجی کرد بێکەوە دەڕۆنە دەرێ و شەوانە لەوێ دەبنووا دەکەن کە واقعک ئەسڵەنوانە بەڕاستی لاساییکردنەوەی هەر بابەتێک جا چ لاساییکردنەوەی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بی، تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بی یان هی دراماکان بی، کێشە و گرفتی گەورەی لێ دێتە بەرهەم. مەسەلەی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان ئەگەر قسەی لەسەر بکەین، بەڕاستی ئێستا ڕۆلێکی زۆر نێگەتیڤانە دەبینن لە بابەتەکە. بەشێکی زۆر بەتایبەتی ئەو کچە هەرزەکارانە پێیان وایە خۆشییەکە هەر ئەوەیە، ڕەسمی دانابی و وا هەردووکیان ئەو ئەڵقانەی دەستیان لە یەکتری نزیکە و بەڵێ ئەوە ڕۆژی پێی دەڵێن خطوبە و ئەوە ڕۆژی نازانم مارە بڕین و دوای حەفلەی زەواجەکە ئەوانە جاری وا هەیە پارەی پێویستیان نەبووە و کۆمەڵێک لە هەوڵ و وەزعێکی ئاوات بەڵێ آه، زۆر خراپدا بوونە بەڵام قەردی دونیایان کردووە لە بۆی ئەو ڕۆژە بڕۆن لای یەکێک لە هۆتێلە بە ناو بانگەکان یان ئەوانە فۆتۆ بگرن نەک لە هۆتێلەکە بمێنەوە بزانە سەیری ئەو نەوعە بیر کردنەوانە بکە پارەی ئەوەی نییە یان بیر لەوە ناکاتەوە ئەو دوو شەوە بەیەکەوە لە هۆتێلێک لەو هۆتێلە بە ناو بانگە بە سەر ببەن بەڵام پارەی ئەوە بیر لەوە دەکاتەوە کە بڕواتن کارتی کاری فۆتۆگرافەری لە بۆ بکرێت لە شوێنێکی وا و بەو شێوەیە. کەواتە لێرە بۆشاییەک دروست بووە لە نێوان دوو شت، لە نێوان ژیانی واقعی لەگەر ئەو خەیاڵەی کە دەیبینی، هەموویان وایان بینیە وا بەو شێوەیە، ئێ باشە ڕۆژێک، دوو، گریمان، دوو هەفتە، دوو مانگ ئەو وێنایانە ئەو وێنانەت دانا و پیشانی هاوڕێکانت دا دوای ئەوە چ بە وێنە گرتن دەژێی بێگومان نەخێر ئەوە یەک لە لەو هۆکارە خراپانەیە هۆکاری دیکەی هەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان جاریوە هەبووە لە ڕێگای ئەو لاسایی کردنەوە ئافرەتەکە حەزی لێ بوو ئەوی شوێنەکانی خۆی لەگەر دەستگیرانەکەی یان لەگەر ئەو پیاوەکەی کە زەواجیان کردی و بامان شێوە بڵاو بکاتەوە پاشان ئەو وێنانە کەیسمان لەبەردەستە وێنەکان بە خراپ بەکاردەهێنرێنەوە یەکێک وێنەکانی بردیە وێنەکانیان لە سناپ وەرگرتیە نازانم لە ئینستاگرامە یان لەو شوێنانە و خودی ئەو وێنانەی کە گرتبووی و دڵی زۆر پێی خۆش بوو وێنەکان کێشە و گرفتیان باشە هینایتە پێش. با بابەتە باوەریێ سیقەتێ زۆر گرنگە ناڤرا هەر کەسەکی کۆ نێزیکی هەڤدوو بن ئەو سی قەد چاوا چێ ببەد ناڤێنا وان دە هەر وسا ئەو نهێنیێن ناڤەرا وان دە دەرنەکەڤە ئالیێ دەرڤە بۆ نمونە ماڵا غەزوورە ماڵا باڤە بەڵێ ئەڤ بابەت چاوا وەرە بەڵێ پاراستن. دەست خۆش پرسیارەکی دروستە خۆی کاریگەری کەسی سێیەم کەسی سێیەم لە ناو ژیانی دوو هاوژیندا دوو هاوسەردا کەسی سێم هەمیشە ئەگەری ئەوەی هەیە گرفتی زۆر زۆر گەورە بنێتەوە بە تایبەتی ئەوە کەسە نزیکەکان یان جارێکێک وای پرسیاری لێم کرد پێت وایە پێت وایە کەسی سێم بە هیچ شێوازێک لە ژیانماندانە بیانی نەڕۆین بەڵێ زۆر جار کەسی سێم بەڵام کەسی سێمی پسپۆڕ کەسی سێمی حەکیم دروستە ئەگەر بڕۆیە لای ئەو و پرسیاری لێ بکەی و کێشەکانی خۆی لا باس نۆرمال بکەی بەڵام جار ئەو کەسی سێیەمی نەرێنی ئەویان کێیە ئەوەی کە کەسی سێمە بەڵێ و نەرێنیە ئە، لە کەسە زۆر نزیکەکان دایکی کوڕە دایکی کچە ئە، ئەوانە کە دییەن دائیمەن هەریەکە و بە شێوازەک لە شێوازەکان قسە لە ژێر جۆ و سەری دەخوێن و وا بکە و وا بڕۆ و بەو شێوەیە بکە، بەرە بەرە لێرە سەرەتایەکی زۆر خراپ دەبیتن لە بۆ سەرهەڵدانی کۆمەڵێک کێشە و گرفت. مەسئەلەی متمانە، متمانە خۆی کۆی ئەو کێشانە، کۆی ئەو کێشانە، دەکرێ بەربەستێکی زۆر سادەی لە بۆ دابنێین کە لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا نییە، بە داخەوە لە کۆمەڵگەی کوردەواری بۆتە جۆرێک لە نەریت، فەترەی، خطوبە، زۆر کورتە.

کەواتە لێرە گلەیی ئەوەشی لەسەر نییە کە ئەوە شەرعی نییە و ئەوە حەڵالی نییە، بەڵام با ئەو ماوەیە درێژ بکەنەوە، ئەمن بینیومە لە ماوەی شازدە ڕۆژ، پازدە ڕۆژ مار چوونە داوایان کردیە و نازام شیرنی پێ دەرێن و پاشان بوویتە مارە بڕین و پاشان بوویتە گواستنەوە، وەرە بەس پێم بڵێ بەو ماوەیە چۆن چۆن دەتوانی باشە ماوەیاوێ چەند بە گۆت و بە حەز دەکە ماوەیە خۆی ئێستا گەر سریە تەنانەت ئەمە با زۆر قسە لەسەر وڵاتە بیانیە ئەوروپیەکان نەکەین بەگەر هەر وڵاتەکانی دەوروبەر بە تایبەت لە مەسر و لە لوبناان لەوێ حەتە تەنانەت سووریا و بەشێکی زۆری وڵاتە ڕاست عەرەبییەکان کە نزیکن لە دەوروبەرمان ئە، تورکیاش بە هەمان شێوە ئەوانە وا دەکەن فەترەی خوتوبە لە ساڵێک کەمتر نەبیت ساڵێک ساڵ و نیو لی شەش هەیڤ ە. هەر چییەک هەبوو لێرە بە وەکوو خۆت دەڵێی بە ئەو ش با شەش هەیڤ بی با شەش ئە مانگ بی لەبەر چ لەبەر ئەوەی وا دەکەی لە خیلالی ئەو ماوەیە پێش ئەوەی بەرپرسیاریەتی گەورەتر دروستبووبی ڕۆشتبنە ناو پرۆسەیەک کە گەڕانەوە لە ناویدا قوڕستر بی لەبەرئەوەی پرۆسەی زەواج وایە چەند زیاتر لە ناوی قوڵ دەبیەوە گەڕانەوە لە ناویدا زەحمەتە بگەڕێ دووا هۆکار دەبی لە بۆ ئەوەی کێشەکە بۆیە یعنی زۆر زۆر زۆر زۆر گرنگە زۆر گرنگە دوو خاڵی زۆر گرنگ لە

جۆرێک دابندرێ هەندێک کەسانی پسپۆڕی دەروونی تۆ یەک دونیا دەرچووی بەشی دەروونزانی و کۆمەڵناسیمان هەیە دەکرێت لەو شوێنانە ڕاهێنانیان پێ بکرێت لە بۆ ئەوەی پێش چوونە ناو پڕۆسەکە بکرێتە شێوازێکی ئیجباری کەسەکە ناچار بکرێ بڕواتە ئەو جۆرە پڕۆسەیە بڕواتە ئەو جۆرە خولە، ئەو خولە ببێنێ بەر لەوەی بڕواتە ناو پڕۆسەکە. مامۆستا گەنجەکان نەترسێنین زیاتر باسی لایەنە سلبیەکانمان کرد با چ تەمەنێک گونجاوە هەندێک ڕێکار و هەندێک هەنگاو هەیە یاخود هەندێک تایبەتمەندی هەیە کە ڕەنگە زەواجێکی زۆر سەرکەوتوو بێ ئەگەر با بڵێن توانای خوێندنەوە یاخود ئاستی خوێندەواری یاخود باری دارایی یاخود ئاستی ڕۆشنبیران لێک نێزیک بێ یاخود تەمەنیان لێک نێزیک بێ لە تەمەنێکی گونجاودا ئایا سەرکەوتوو دەبێ ئەم زەواجە؟ بەڵێ بەڵێ خۆی من بەردەوام بەردەوام وەکو بۆ چوونی خۆم بەڵێ وەکو بۆ چوونی خۆم بەردەوام پێم وابووە زۆر زۆر گرنگە تەمەنیان لە یەکتری نزیک بێت بەڵێ خاڵێکی زۆر نەرێنیە و زۆر بیرکردنەوەکی نێر سالاریە لەوەی کە دەبێ ئافرەتەکە پیاوێک تەمەنی زۆر زۆر گەورە بێ ئافرەتێکی زۆر بچووک ئەو کێشانەی لە بینی ئەوانە ڕوودەدات هەر زۆر سەیرە لە بەرەوەی ئەو پیاوە کۆمەڵێک شتی بینیوە لە ژیان و دنیا بەلای ئافرەتەکەش تازەیە حەزی بە کۆمەڵێک حرەکەی تازە و شتێ ئەو و بەپیت بەپی تەمەنی خۆی مەسلەکەر عاتفی نییە بەپی تەمەنی خۆی حەز بە کۆمەڵک شت دەکات لە ژیان بەڵام بەداخەوە بەداخەوە لێرە پیاوەکە شتانی تێپەڕاند زۆر زار ینی کەیسی وامان هەبووە ئای دوبارە ئا ئەوە. ئافرەتەکە ئەتوێ گلەی ئەوە دەکاتن دەلێ من زۆر شت هەیە حەزم لێیە بڕۆینە دەرێ وا بکەین وا بکەین زۆر بە گەرم و گوڕیەوە بەم دەرێ دە چی ئەو شتانە باس دەکا بەو شێوەیە حەتا ڕ ڕەنگ و ڕوخساری خۆی دەگۆڕی وای لێ دەکاتن کەواتە نزیکی تەمەن وەڵا. با با تەحدیدی نەکەین وەکوو بزەبەدەم هەر زۆر جار لەگەڵ ئەوەش نیم کە تەمەن دیاری دەکەی ئەوانەی کە نەگەیشتونە و تەمەنە پەرۆشی ئەوە دەبن بە خێرایی بگەنێ ئەوانەی کەو تەمەنیان تێپەڕاندووە دەکەونە دڵە ڕاوچێ با قسە لەسەر ژمارە نەکەین لە ڕووی تەمەن بەڵام دەکرێت دوو کەس دوو کەس تەمەنیان لەکتری نزیک بێ بیرکردنەوەیان لەکتری نزیک بێ تەنانەت حاڵەتێکی دیکە کە ئایینی ئیسلامیش کە مەلە کۆمەڵگەیەکین زۆر جار ڕۆڵی ئیسلام لە ناویدا باوە باسی ئەوەی کردی کە جۆرێک لە تەکافۆ یعنی جۆرێک لە یەکتری نزیک بوون لە ڕووی باری کۆمەڵایەتی لە ڕووی باری خێزانی لەبەرەوەی جاریەوە هەبوو زەواجەکە زەواجێک دروست بووە ژنە لە ژینگەیەک هاتووە و پیاوەکەش لە ژینگەیەکی جیاواز کێشەی هەرە گەوریان ئەوەی وەڵام من لە ماڵی خۆم لە ماڵی بابم وابووم ئەوەمان هەبوو وامان دەکرد وامان دەکرد وامان دەکرد ئێوەش ناتوانانی ئەو شتانەی لە بۆ دابین بکات. کەواتەوەش یەک لە هۆکارەکانە کەوا دەکات بەڵام باسی خاڵێکت کرێتە لە یادی نەکەم دەڵێ بە باسی بڵێ بڵێ وەکو دەڵێم لە یەکتری نزیک بوون لە هەموو لایەنێک بەڵام باسی ئەوەت کرد کە بەس با باسی لایەنە سلبیەکان نەکەین نا ئێمە مەبەستمان لێرە ئەوەر دەکرێت لە پێشەکی بەرنمەکە ئاماژەی لە بۆ بکەین مەبەستمان لە دەرخستنی خاڵە نەرێنیەکان ئەوەیە بەر جۆرێک لە بەرگرتن دروست بکەین ینی وا بکەین ئەو شتانە زیاتر بەردەوام نەبن لە بەرەوەی باسی ئەگەرنا خۆ دەکرێت یەک بەرنمەی تاویش بکەیت لەسەر سوودەکانی ژیانی هاوسری و بەو شێوێ بەڵام ناونیشانی بەرنامەکەتان یان ناونیشانی تەوەرەکەتان کە لەسەر ئەو کێشانە بوو لەبەرەوە ناچارم بڕۆم قسە لەسەر کێشەکان بکەم و ئەوەش لە یاد نەکەین سرجەم توێژینەوەکان لە بەرەوەی کە قسە دەکەی قسەی زانستی دەبی بە پشبستن بی بە لایەنی ژمارە داتا توێژینەوە هەموو توێژینەوە جیهانیەکان ئاماژیان لە بوو ئەوە کردووە کە ئەو پێ ساڵانە پێنج، ئەو پێنج ساڵەی یەکەم یان سەرەتای زەواج زۆر قورسە و بەرکەوتنی زۆر لەو چەند ساڵە ڕوو دەدات. نها ئافرەت گەلەکی بە زلامێ خوەی کو گدل پیس بە یان ژی دەستی وی گڕتی بە، گەلەک ڤان بابەتان تێک دچن بە عام ئەم باخ بن، ئەو بابەت چاوەوەرە چارەسەرکردن دەیناتە دە؟ بەڵێ خوەی ئەوە مەسئەلەی.